Chibai vek u le, vawiinah hian poetry thar khawih tur kan nei leh a, chumi chu America tih Allen Ginsberg a zia a ni a. Ginsberg hian he poem hi kum sangkhat zauha sawmnga paruk, January ni sawm pasarih khan a lo ziak a, a lo publish a. He poetry hi American ho nun dik lo leh nun kawng dangdai tak mai fiamthu ti taka a rawn sawina poem a ni a, tin he poetry ziak tur hianin technique chi khat stream of consciousness kan tih hi a hmang a, he poem hi kum sangkhat zakua sawmnga chho vela America indona tam tak a hmachhawn zawh hnua America awmdan leh dinhmun a rawn sawina poem a ni. Amaherawhchu He point chhunga kan luh thuk tak tak hmaah hian charm pakhat kan hriat ngei ngei ngai a awm a, chu chu Beat Generation tih hi ni a. Beat Generation chu ehh group an ni ta a, chu group chu American culture in a an influence. Kum sangkhat zakua sawmnga chho bawr vela rawn lar chho kha a ni ta a. Ehh novel ziah dan pangngai tak te, short story te, poetry te, materialism te. Khatiang ang ho kha an rawn reject a, chuanin idea thar an rawn nei ta a. He Beat Generation-a writer sena an ngaih pawimawh chu mihring rilru put hmang dik tak kha kha an literature khan a rawn reflect tur a ni tih te, chuanin sexual liberation tih te khang ho kha an rawn ngai pawimawh em em a ni. Tunah chuan a text-ah han lut a, ila tlar khatna atanga tlar sawm pahnihna ah chuan. America, I tan hian thil tam tak ka lo ti ve tawh a, ka theih tawp ka lo chhuah tawh a ni. Amah erawh chu nang chuan i la ti ve lo va, chuvang chuanin min ti beilawng hle a ni. Tunah hian sum leh paiah hausakna engmah ka nei lo a, tin ka rilru hriselna lampang hi a tha lo hle bawk a. Chu mai bakah chuan America, Engtikah nge indona zohzai te hi i tih tawp anga, engtikah nge ropui tak anga i inchhal ang hianin i khawsak ang? a ti a. Tlar sawm pathumna atanga sawm pariatna, Engvangin nge ram dangte hi indonaah i tanpui loh? Engvangin nge duh leh mamawh hi i ngah em em a? Engvangin nge heng technology te hi thiam a har em em ni? America, nang hi famkim lo tak i ni. Tlar sawmpakuana atanga sawmhnih parukna America thil hi tharum thawhna tel lo hian kan ti fel thei asin. Tunah hianin fiamthu ka thawh lova, ka thutak em em a ni. America nang hi thlamuanna hian tunah hian zawimuang hian a kalsan mek che a. Nangmahah hian dik lohna hian hmun sang tak a chan avang hianin pawisawi miah lote pawh tualthattu a mawhpuh niin hman an tawk fo thin a ni. Sawmhnih pasarihna atanga sawmthum pahnihna, Industrial Workers of the World, te kha ka chan em em a, chutichuan Communist ideology pawh hi ka tuipui hle a ni. Ka that chhia a mei ka zuh a, Tin, zu ka in bawk a, amah erawh chu heng hnathawktute hi ka chan em em a, an tan hian theihtawp chhuah ka duh thin a ni. Tlar sawmthum pathumna atanga sawmthum pasarihna, America, Socialism hi ka thlawp tlat a, Capitalism erawh enga tan mah ka ti lo. Sakhuana ka nei lova, vante thiltih theihna chauh khi ka ring a ni. America, nangmah a Russian chhungkua rawn pem lut thin te hi an chin dan tha leh an thil tih tha lo in tih hmuh thin te kha nang chuan i lo thlak danglam vek a. Tlar sawmthum pariatna atanga sawmthum li parukna America, Tunah hian nangmah nge hi a ni ka biak ni? Nang hianin magazine i inkaihhruai tir leh lutuk a, vanduaithlak takin kei pawh hian magazine chu ka ngaina a lawm. Ka kalna apiangah ka chhiar a, ka thil tih chak loh te min tihtir thin a ni. Chu magazine chuanin rem taka hnathawk turin min ti a, chutiang ka lo nih chuanin Business man leh producer te ang hianin ka lo hlawhtling dawn angin min hrilh a ni. Mahse, chu chu ka nihna a ni lo. Kei chu America ka ni. Hetah hianin magazine chhiar chungchang a rawn sawi hi. Magazine chhiar kha a sual e a tihna hran pa bik tak ni loin mipui ten midang ngaihdan an dah pawimawh leh lutuk zia leh Mahni duh ang pawh a awm thei lo a, midang tena an ngaihdan avanga midang te duh dan anga va awm tum ang kha sawi ta a, hetah hianin Times Magazine kha rawn tar lang a, Times Magazine ah chuanin eh thil chi hrang tam tak chhut a ni a, chutah chuanin mipui te kha Times Magazine khan a influence nasa lut tuk a, an thil tih engkimah khanin chumi chu tar lan a ni ta. Times Magazine chu sangkhat zakua sawmnga chho velah phei kha chuanin A lar hian a lar vut vut lutuk a, khami kha mipui ten an ngaisang leh lutuk kha a tha lo tia a rawn sawina a ni. Tlar sawmli pasarihna atanga sawmnga pathumna, America, Asia hian thil a ti thei zual sauh sauh mai a, kan ram rauhlu te chu thilte tak te te kan lo lak khawm ve te leh rocket te an ni a, he ram ropui tak mai ah hianin mi rethei tam tak, mi chanhai in leh lo nei lo an awm a, Tin, mi tang tam tak an awm bawk a, chungte chu engtia enkawl a, engtia cheat nge an nih chungchang chu ka sawi hrih lo phawt ang a. America i ram mipui chan hai tak tak leh chau rau tak tak, rethei tak an awm lai hian engvangin nge lo intibuai ve thin ni? Mi Eng sakhuana pawh ni se, eng kauhran pawh lo ni se, a thil tih theih leh politics a a tum ruhna te hi engti kawng mahin i ringhlel tur a ni ngai lo. Hetah bik tak hianin Kauhran chungchang kha a rawn sawi nachhan chu kum sangkhat zakua sawmnga chho velah khan America mipui te khanin Protestant President deuh hlir an nei ta a, chuvang chuanin Roman Catholic an ni vang khan President tha lo riau ni tur khan an ngai ta a. Hei hi a rawn sawi na chhan deuh chu JFK a kha Roman Catholic a ni a, khami kha a tir kha chuanin President tha tak a nih theih kha an ring lo hlawm a, chumi vanga Kohhran chungchang rawn sawi a ni a. Chuanin mi tang chanchin kha a rawn sawi leh nachhan bawk nia lang chu. Kum sangkhat zakua hlawm nga chho vel khanin experiment chi hrang hrang kha tih a ni a. Mihring khan science ah khan hmasawn kha tum em em a. Chuvang chuanin mahni mihring puite chunga experiment lo tih ang kha. Khatiang kha a tam em em a, a bik takin mi tangte ah khanin mi tangte kha ih mi pangai aia hniam a enna leh an ni a experiment tih pawh a pawi lo tur anga an ngaih khan ni tlangpui ta. Chumi vang chuanin Jeans Park a hianin mi tang chungchang kha khami leh Kohhran chungchang kha a rawn sawi deuh bik ta. Tlar sawm nga palina atanga sawm nga parukna. America, engtin nge he ram hi hetiang dinhmuna a din lai hianin tawngtaina thu chamin ka lo ziah ve theih teh lul ang. Henry Ford-a'n car chi hrang hrang a rem khawm a, hlawkna a rawn nei thei ang hian em ni poem chu ka ziah ang, chu chu American ho thiltih dan em ni? a ti a, tlar sawmnga pasarihna atanga sawm rukna. Tom Mooney-a World War Worker a awm a, Spanish Loyalist, Spanish Republic kalh tlat tu te an awm a, Seco leh Vanzetti, Italian Activists tih hlum tak te kha an awm bawk a, Scottsboro Boys te kha zelah dik lo taka tantir an awm a, hêng mite hi dik lo taka mawhpuh an ni a, Chuvang chuanin dikna leh thudik pek a hriattir an ngai a, chhuah zalen an ngai a ni, a ti a. Hetah hianin Jeans baka hianin heng mite hi a rawn chan tlat mai a. Jeans baka ngaihdanah chuan heng mite hi dik lo taka tihhlum emaw dik lo taka zêl tân tir an ni a ni. Tlar sawmruk pakhatna, Kum sangkhat zariat sawmthum panga ah khanin vawikhat chu Communist ho meeting hi ka lo tem ve chin tawh a, mi tu pawh mai chu an fel em em a, min be tha em em mai a, amaherawh chu tuna ka han ngaihtuah let leh hianin an za vai khan spy an lo ni mai lo maw tih te ka rilru ah a rawn lang leh thin. Tlar sawmruk pahnihna atanga sawmruk pasarihna, America, indohna a va kal a, i thil neih, i rohlu te hi chan i duh lo tih ka hria. Thil chhe te pawh han dik lo se nang chuanin Russian ho hi i mawhpuh tlat mai a, i lakah chuanin thil engkim hi Russian ho leh thil thenkhat hi Chinese ho thiam loh vek a ni. Communism i hlauh em avang hianin, Maksak tak tak mai leh nuihza thlak tak tak mai hianin i khawsa thin a. Chuvang chuan America nangmah a chengte hi thil an hre lo hle a ni. Sawmruk pariatna atanga sawm sarih pathumna, he kan buaina hi a chhanna hi a serious em em a. Chu chu TV ah te kan lo hmu thin a ni. Hei hi a dik em ni? America a lo dik a nih ngai chuanin he society thil hre lo tak mai hi kan thlak danglam hlak a ngai a ni. Amah erawh chu engtin nge ka thlak danglam ang tih chu ka sawi lo mai ang e. Mahse, engtin emawni tak chuan society chu thlak ka tum dawn a ni. Tunah chuan Teams en tawh ila pakhatnaah chuanin kum sangkhat zakua sawm nga hma lam panga indona, indopui pakhatna te pahnihna te khatia ang chungchang kha a thim pakhatnaah chuan a ni ta a, pahnihnaah chuan Nuclear Welfare, indopui pahnihna huna Atom Bomb, usa in Japan a a thlak a mi tam tak an thihna kha khami chungchang thim kha a ni a, a pathumnaah chuanin Foreign Policy of usa in Asia, Asia rama usa in policy a lo neih ho te Vietnam war chungchang te pawh kha a niang a, pali na ah chuanin Racial unrest in the US, usa a chi leh chi race ang zawnga inthliar na nasa lutuk leh mi dum te in hmuhsit na vun ngo ho chung nun na kha a ni ta, panga na ah chuanin Communism Russia sorkar chak tak kha khami hlauhna leh communism huatna te hlauhna te hetih hun lai hianin kan sawi belh duh chu mi re re communist a ni tia an rin hlel a sorkar hnena an va sawi khanin khami khami te chhungkaw tan khan engkim kha tawp vek tawh nih chu Mi khan Communism a support tih hriat lo ni ta se, American khan Communism a support a ni tiin hek na lo zawng ta se. Kha mi Communism support tu anga an ngaih kha a hna chang ban a ning a, society in a en tleu ang a. Thil engkim kha atan chuan a khawvel kha a chhe vek dawn a nih chu. Chu chu themes te chu an ni ta a ni. Chuanin ka video hi min lo en sak a, min lo ngaihhlut sak avang te in ka lawm em em a, he video pawh hi in lo hman tangkai ngei ka beisei a, chuanin request te in lo nei a nih chuan comment lamah khanin in lo ti leh ang a, a rang theih ang berin tih ka lo tum dawn nia. Bye bye vek u le.